Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Ġimilu tkellimna fuq il-ħass fl-espressjoni mursa il-ħass tal-marsa. Fil-programm tal-lum se nibqgħu mal-istess er, jiġifieri il-ħsss. Iżda se naqilbu ftit it-tifsira u se nitkellmu dwar il-ħsejjes. Fl-ewwel parti tal-programm, Keith Azzopardi se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-kliem onomatopeja u alliterazzjoni, waqt li fit-tieni rokna tal-programm, Dwayne Ellul se jkellimna dwar in-nisel tal-kelma arqaċ. F'Malta u f'Għawdex ftit inqas, il-ħsejjes huma parti integrali minn ħajjitna. Tipprova torqod dik is-sija żejda, iżda għajt li se tqum għall-ħoss tal-bombi tal-festi, jew għall-ħoss tal-qniepen tal-knisja, għall-ħorn tal-van tal-gass, jew għall-lajta tal-bejjieħ tal-ħut, għall-imbigħ ta' xi kelb jimbaħ jew ta' xi ġiger, f'sit ta' kostruzzjoni. U xi ngħidu għall-ħsejjes ripetittivi li r-residenti ta' qrib il-Port Ħieles, ta' ħdejn l-Ajruport Nazzjonali jew tat-Tarzna jkollhom jisimgħu kuljum preċett. Pajjiżna hu żgħir fid-daqs. L-ispazju li naħdmu fih huwa ristrett, u allura kull ħidma li ssir fih bilfors ikollha impatt fuq l-inħawi tal-madwar li huma viċin wisq ta' xulxin. Lura l-onomatopea u l-alliterazzjoni. Tiftakruhom daw it-termini meta min jaf kemm esplorajnihom fil-poeżiji u l-kitbiet li studjajna? X'għandhom komuni dawn il-kelmiet li ġejjin? Baqbaq, textex, żaqżaq, meċlaq, ċaflas, ħaxwex, taqtaq, laqlaq, ċluff u pum. Kif se jgħidilna dalwaqt Piet Azzopardi, l-onomatopeja timita l-ħoss li jinstema' 'l barra mil-lingwa u meta tintuża fil-letteratura, il-qarrej ikun jista' jisma' l-ħsejjes li fil-kitba ma jkunux jistgħu jiġu riprodotti. Allura, emozzjonijiet bħall-eċitament, id-dwejja u t-tensjoni, l-insetti bħan-naħal u l-għasafar, jew l-elementi naturali bħall-baħar u r-riħ spiss jispiċċaw jingħataw il-ħajja fit-test letterarju grazzi għall-onomatopea. Il-kelma l-oħra li se jsemmielna l-kelliem, jiġifieri l-alliterazzjoni, hija wkoll terminu letterarju marbut mal-ħoss. Biex inkomplu ngħixu ftit dawn il-ħsejjes letterarji, inħeġġiġkom tisimgħu r-rokna li ġejja.
kelma li bosta studenti jiltaqgħu magħha fis-sekondarja huma u jitgħallmu u jitħarġu fil-letteratura hija kelma onomatopeja, sewa, kelma li tinstema' komplessa li ġejja mill-Grieg u essenzjalment tfisser li Għandek kelma li qed timita il-ħoss li qed tirreferi għalih. Per eżempju, il-kelma baqbaq, sewwa, il-kelma żaqżaq, dawn huma kelmiet li jimitaw il-ħsejjes li qegħdin jirreferu għalihom. Per eżempju, il-kelma baqbaq, biex inżommu mal-istess żewġ eżempji, qiegħda timita il-ħoss ta' tbaqbaq baqbieq innifsu. Il-kelma żaqżaq, per eżempju, fiha nfisha qed timita l-ħoss ta' żaqżieq, sewwa. Għandna kelmiet oħra li huma onomatopejċi, bħal xplaħ, bum, paqq, dawn huma kollha kelmiet li qegħdin jimitaw il-ħoss li qed jirreferu għalih. Tajjeb ngħidu li ħafna drabi l-kelmiet onomatopejċi jkunu kwadrilitteri, jiġifieri jkollhom erba' għeruq fihom. Studenti tas-sekondarja żgur li ħa jifhmuni. Però ma jfissirx li kull kwadrilitteru huwa onomatopejku, qed jimita ħoss. U lanqas ma jfisser li kelma trid tkun bilfors kwadrilittera biex tkun onomatopejka. Tajjeb nosservaw ukoll li mill-kelma onomatopeja nistgħu noħorġu kelmiet oħra, aġġettivi bħal onomatopejku fil-każ tal-maskil, onomatopejka fil-każ tal-femminil u onomatopejċi fil-każ tal-plural. Teknika li tixbah lill-onomatopeja hija l-alliterazzjoni. Kelma hi li ġejja mil-Latin u hija magħmula minn għadd li tfisser to bħal to eat, to make, to do, u littera li tfisser letter, sewwa, letter bħal A, B, C. Mela, il-kelma alliterazzjoni tfisser biex tagħmel ħafna ittri, sewwa ħafna ittri f'xulxin. Għaliex? Għax l-alliterazzjoni hija ripetizzjoni ta' ittra. Issa biex inkunu iktar preċiżi, iktar milli ripetizzjoni ta' ittra, l-allitterazzjoni iktar sirna nifhmuha bħala ripetizzjoni ta' ħoss. Għaliex? Għax xi kultant jista' jkollna ħoss ripetut li ġej minn iktar minn ittra waħda. Per eżempju, għandna l-għajn, l-h u l-ħ li ħafna drabi jkollhom l-istess ħoss, hux tassew il-ħoss ta' ħ. F'dak il-każ għandna ripetizzjoni mhux ta' ittri imma ta' ħsejjes tal-istess ħoss, tal-ħoss Ħe. Issa, l-alliterazzjoni tixbah lill-onomatopeja, ħafna drabi sseħħ sabiex timita xi ħoss, però tkun mifruxa fuq aktar minn kelma waħda. Kellna diversi poeti li jużaw l-alliterazzjoni li jirrepetu l-ħsejjes, bħal Mary Meilaq, pereżempju. Għandna wkoll l-eżempju klassiku tal-poeżija Ix-xita ta' Erin Saracino Inglott li jgħidilna dix-xita li tinżel kull meta jiftlilha u traxxax u tbexxex u xxarrab. Hemmhekk għandna l-ħoss tax-xe li qed jiġi ripetut u f'dal-każ ix-xe qed timita l-ħoss tax-xita, il-ħoss tat-traxxix tax-xita. Xi kultant ir-repetizzjoni permezz tal-alliterazzjoni sseħħ biss għal finijiet ta' gost mhux biex timita ħoss, pereżempju f'ħafna tongue twisters, Toni tani tuta tajba talli tajtu tina tajba. F'dak il-każ għandna ripetizzjoni ta' ħoss mhux biex nimitaw il-ħoss tat-tin, it-tin m'għandux ħoss, imma sabiex nieħdu gost bil-lingwa nfisha, bir-ritmu li jinħoloq.
Fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu fuq il-kelma qarqaċ. li, bħalma għadna kif smajna, hija wkoll eżempju ta' onomatopeja, għax il-ħoss tal-kelma għandu l-potenzjal li jirriproduċi l-ħoss li qed jirrappreżenta. Infatti, l-erba' konsonanti ë, r, ë, ċ impoġġin ħdejn xulxin donnhom qed iwassluna biex nisimgħu l-ħoss ta' tqarmiċ ta' xi gidma biskuttin jew pastizz, jew saħansitra tal-iskorġa ta' fuq ta' platt imqarrun il-forn. Dwayne Ellul fit-tieni parti tal-programm se jdurilna dawra tajba mat-tifsiriet differenti tal-kelma qarqaċ u tal-kliem derivat minnha. Lilkom fiex tfakkarkom aktar il-kelma qarqaċ? Tfakkarkom fid-deskrizzjoni ta' xi tifel jew tifla li jkunu pjuttost imqarbin u l-ħwejjeġ li nilbsu jew il-lasku tal-karozza kif jistgħu jitqarqċu jekk jitħallew għal sigħat twal f'xemx taqli l-ankri. Mill-familja tal-għerq ërqċ noħorġu wkoll il-kelma qarquċa. Ġieli kontu mqarbin u gidmulkom il-qarquċa ta' widintkom jew weġġajtu l-qarquċa tal-irkoppa? Kemm qrieqeċ? Iva, qrieqeċ hija l-plural ta' qarquċa. u la qed insemmu l-qrieqeċ. Dan nom fil-plural insibuh ukoll dokumentat f'għerf ommijietna u missirijietna fil-ktieb tal-qwiel il-qawli qul. In-nisa qrieqeċ u l-irġiel mazzit, hekk kienu jgħidu missirijietna. Dal-qawl ifisser li n-nisa jafu jkunu mqarqċin wisq b'ilsienhom, dejjem itaqtqu, u żwieġhom ikollhom joqogħdu għalihom daqslikieku moqlijin fil-mazzit. Għalkemm pjuttost sessist, dal-qawl jixhed ir-realtajiet differenti tas-soċjetà Maltija. Tlaqna nisimgħu aktar tagħrif fuq l-etimoloġija tal-kelma qarqaċ. Tilqronfok
kif tbatti x-xemx sajfija.
In-nisel tal-kelma qarqaċ huwa Għarbi. Dil-kelma ġejja mill-Għarbi qarkaxa li fl-Għarbi tfisser tkisser, teres. xi ħaġa, ġifieri titħan prattikament bi snienek pereżempju, tu crunch. Jew anke tfisser ukoll tnixxef xi ħaġa sakemm tibbies, tu xrivel. Imbagħad li ġara li meta daħlet daħlet fil-Malti kien hemm adattament fonoloġiku, ġifieri jinbidlu xi ftit il-ħsejjes. Allura għandek Ix-x fl-Għarbi tal-Għarbi li tinbidel fiċ-ċ. Għax ovvjament fl-Għarbi m'hemmx iċ-ċ, imma l-Malti kellu l-ħsejjes tat-Taljan ukoll u allura x-x kemm-il darba ssir ċ. Pereżempju, għandek xafxafa. li li saret ċafċaf, bil-Malti, x li saret ċ, jew xaffara, li saret ċanfar. Għandek mumenti fejn il-k issir issir ċ, mela għandek kaka li saret ċaka, għandek kallasa li saret ċallas. U hawnhekk għandna l-istess ħaġa, għandek karkaxa li saret qarqaċ. Marbutin magħha hemm ukoll il-kelma qarqux. Li hija l-qarquċa, cartilage. Qarquċa tal-widna, l-qarquċa tal-imnieħer. U tfisser ukoll għaġina, għaġina tqarmeċ li titfarrak taħt is-snien. Fl-Għarbi għandha dik it-tifsira. Il-verb Għarqaċ, Eehh, huwa kelma sempliċi li għadha ħajja u fil-Malti għandha t-tifsira ta' meta tħalli xi ħaġa pereżempju tinxef fix-xemx sakemm il-likwidu li jkun fih, li jkun fiha jinxef għal kollox u allura titqarqaċ, tibbies, titkemmex u ssir, tinkiser f'biċċiet żgħar. Tiġi brittle ngħidu bl-Ingliż. Jien naf ħallejt il-ħobż fix-xemx sakemm tqarqax jew ixwi l-majjal sakemm jitqarqax sew. Sikwit nisimgħu verbi bħal tibbrawnja jew toverkukkja daw ġieli smajniehom sewwa. Meta għandna kelma tant sabiħa tqarqax li tfisser li tfisser l-istess, jiġifieri meta ssajjar xi ħaġa sakemm tieħu kulur dehbi. Jep, tista' tuża tqarqaċ ukoll. Jew is-sajjara żejjed, tbaskata, titqarqaċ. Imbagħad għandna l-użu idiomatiku ta' imqarqaċ u xi ħadd li tqarqaċ. Nużawha jien naf mara mqarqċa jew raġel imqarqaċ jew tifel imqarqaċ. Għal xi ħadd li jkun daqsxejn imqareb jew li mhux lest li jaċċetta li tagħmillu l-bżieq fuq imnieħru, dak it-tip. Hawnhekk forsi kien hemm trasferiment metaforiku fis-sens tar-raġel jew il-mara eċċetera, il-persuna mqarqċa. issir tixbah ma' dik ix-xi ħaġa li tkun tqarrqċet ħafna u jkun jonqos għal aħħar ftit biex tinqasam u titfarrak. Allura ara xi ħadd imqarqaċ qed tippretendih li jagħmillek xi waħda. Issa, hemm ukoll kliem ieħor marbut mal-istess serq, irqċ, jiġifieri huwa qarquċa li diġà tkellimna ftit żgħira dwarha, il-cartilage, u qrejqċa. Qrejqċa tintuża b'mod partikolari. Li naf bih jien wieħed biss. Mela qarquċa bil-Malti hija dik is-sustanza b'saħħitha fil-ġisem li nsibuha fil-widna, fl-imnieħer u madwar il-ġogi. U tfisser ukoll tirreferi qarquċa għal fdal niexef tas-sonża meta meta tkun iddewbet sewwa fuq in-nar, jifdal is-sonża li tkun imqarqċa li tkun iebsa. U din il- Din il-qarquċa, u allura d-diminuttiv tagħha, qrejqċa, tintuża, hija parti mill-isem kif inhi magħrufa knisja partikolari ġewwa Ħal Qormi, ta' Santa Marija tal-Qrejqċa. Fi ftit kliem l-istorja tagħha, dari kienu jagħmlu l-visti tas-seba' Santa Marijiet, U l-aħħar viżta kienet issir proprju f'din il-knisja ta' Ħal Qormi. Hemmhekk kien jinqatel u jissajjar majjal u minnu kienu jieklu ovvjament il-pellegrini. Ix-xaħam tal-majjal kien meta jispiċċa jħalli dik il-qarquċa żgħira li kienet tittiekel ukoll u dik il-qarquċa żgħira tissejjaħ il-qrejqċa. U minn hemmhekk